Wel, ar ôl gyia hir a glib, mi ddath Mawrth i mewn fel oen. Rwan, da ni'n mynd gwybod beth mae hynny'n mynd i olygu byn diwedd y mis, ond un peth sy'n sicr mae'r gwanwyn ar yn gwarthau ni. A dyna pam dwi wedi dod heddiw i ardal Llambed i weld sut mae un ffarm yn delio gyda'r cyfnod prysur yma. Mae ffarm Blaenwaun Ganol Llanwnnen yn gartre i Gareth ac Avril Jones a'i dwy ferch Luned ac Alaw. Maen nhw wedi bod yn ffermio yma ers deg cenhedlaeth bellach. Maen nhw'n cadw hanner cant o wartheg magu, limousin a glas Prydeinig, a 400 o ddefed ar ei ffarm, 280 o erwe. Yw ti 400 o ddefen miwls ma, a rai Beltex Cross wedyn ni. A maen nhw gyd yn cael ei roi i hwrddod Beltex, a trial magu yr un siow. A wedyn ni'n ni'n wyna nhw nawr am serin yn mis Mawrth, a mae'r Yearlings a'r Swynod yn cael ei wyna diwedd mis Mawrth. Dych chi'n dechrau gwerthu'r ŵyn yma de, ac yn ble? Diwedd uh, Mehefin, uh, i, uh, i ni'n dechrau. Mae hanner mynd i Mart Aberteifi dros yr tymor i gyd e. A hanner mynd i'r lladd-dy Seimerins y Merthyr de. Un o'r pethau hyfryta dwi wedi weld yma heddiw yw bod eich merched chi hefyd yn amlwg yn rhan pwysig iawn o'r busnes, neu wedi gwella amser wyna. O, maen nhw'n enjoyo. Maen nhw'n enjoyo y shed, a war y deg, maen nhw'n lot o help. Maen nhw'n helpu i ni ar lloce bach a rhoi silwair a, a maen nhw wrth i bodd gyda rwy'n bach. A dwi yn dweud, gwneud dim gwahaniaeth e, pryn e merched e, neu bechgyn sydd gyda chi bellach fel plant, na di? Mae hwnna rhywbeth hen ffasiwn iawn i, i feddwl amdano fe. Hen ffasiwn i fe, dim o gwbl nawr, mae merched... Merched llawn cystal o boes dyddiau yma. Odin, well cael morwm dda na gwas pwdwr, neu?
Er mae ar ddechrau'r tymor wyno yda ni ar hyn o bryd, mae pethau'n dechrau prysuro yn y shed. Gyda cnwd go sylweddol o ŵyn yn yr arfaeth. Wel, Avril, un enedigaeth lwyddiannus, faint o ŵyn sydd yn hon? A tri yn oniad.
A felly, da chi wedi gorfod tynnu'r cyntaf, pam bod chi wedi dilyn y broses yna, de? Achos yr ymban pen oedd yn dod. Na fe. So, rhaid mynd yn gyd i gael y ddwy gos flan wedyn ni. A lle oedd y coesau blaen na, oedd nhw'n fel hyn? Nôl, un nôl.
Reit nôl. A un byllu mynd argell gyda'i. Na fe, na fe. A wedyn, ti'n meddwl ddaw y ddau arall o'n nhw unan e? Gobeithio, maen nhw arfer.
Ydyn nhw? Ydyn, maen nhw arfer. A faint o ymyrryd da chi'n neud gyda'r defyd? Ydych chi'n gadael iddyn nhw gael cyfle i ddechrau i drio dod nhw? Orin, orin, So ni'n twtio nhw sag o said. Na fe? Na, na, sag o said. A wedyn bydd hon yn mynd i gael ei neilltuo, mae'n debyg, mewn, mewn corlan am chydig? Bydd, bydd, a tri gyda'i.
A gan faint bod chi'n cadw nhw mewn wedyn, cyn bod chi'n troi nhw mas i'r ceia? Um, doi, tri dyrnod, dibyndu ar y tywydd. Yeah. Odi.
Nawr mae'r teulu'n brysur iawn ar hyn o bryd gyda'r ŵyn bach ac wrth gwrs mae cyfran helaeth o incwm y ffarm yn ddibynnol ar lwyddiant yn y sied wyna. Ond dros y blynyddoedd ynddo, mae ffermwyr hefyd wedi gallu ychwanegu at i incwm drwy ymaelodi gyda cynllun amgylcheddol fel tir gofal. A chreu cynefinoedd oes gyda ni fan hyn a dyna'n union beth mae Gareth ac Afril wedi llwyddo i wneud. Oedd yn gynllun arbennig, oedd yn siwto'r ffarm oedd da ni ma, neu fe. Oedd habitat i gael da ni, bach o ddeiar llaeth, a ddeiar wedi gwella, neu fe. A oedd yn cyfuno'r ddoi, o'n i'n cael yn halu am ar yr habitat, a oedd e ddim yn amharu ni de ar yr ddeiar, ar ddeiar ore de, neu fe. Mae'n amlwg bod chi'n gweld mantais garw o'r cynllun i chi o'r dechrau. Cymhennu'r lle a cael cloddi a hongian gati yn fe, cael stoc yn y caf yn lle o'n nhw fod yn fe. Ie, ie, yn hollol. Pan o'n i'n plygu gwrych a ffensio llythed mas o'r, or claw, yeah. y blwyddyn y ddwy gynta, oedd e wel yn rhyfedd yn fe. Oedd, oedd. Ond mae nawr da fi gloddi deg od a ragor. Mae nhw wedi llanw mas i'r ffens. Mae nhw'n rhoi cysgod neilltuol a helpu'r bwyd gwyllt. Ydych chi'n gwneud rhywbeth, rhywfaint gyda'r cnydau gwahanol yma i gael y fyd te? Do, uh, o'n i ddim wedi tyddu uh, barlis yn blawen ganol ys byti uh, 25 years. Ie. Yeah. A ni uh, dechreuwn ni dyddu ca wedyn, uh, cael yn talu am, am, i, am i hoi yn y fe. A ni'n tyddu ca bob blwyddyn nawr o farlis, uh, a ni'n combeino fe i, ar gyfer uh, mali. A'r barley syr da, a'r geia, a'r gwellt yn rhoi dyn defaid a da, yndyfe? 'Na chi. A gyda chi hefyd wedi gallu gweld, ch'wbod, beth oedd pwrpas y cynllun i'r adar ac yn y blaen, a chi'n teimlo bod chi yn deall beth oedd y pwrpas o'r dechrau? Odin, odin.
oedd moyn encourage o adar, mwy o adar bach, a bwydydd i'r adar dros y geia, yndyfe? Ie. A yn y ca sofol nawr dros y geia o'r ca barlys, wel, sdim byd i ni gweld rhai milodd o adar bach. yn, yn codi yn, yn haid ei gilydd.
Ar ddiwedd 2013, bydd y cynllun tir gofal ynghyd â phedwar cynllun arall yn dirwyn i ben. Ers dechrau'r flwyddyn yma, mae cynllun Glastir wedi dod i rym i gymryd i lle.
Yn y marn i, yn bersonol ar y ffarm yma, yn enw e, dyn ni bydden ni'n mynd i golli mas yn ariannol yn ofnadw i gyfateb â beth o'n ni'n cael o'r Tir Gofal, yn efe. Hyd yn oed tasech chi'n mynd mewn i glastir nawr? O, bydden. I ni wedi gweithio mas ar bapur, yn efe, i gyfro beth bydden ni'n... a bod ni ddim yn mynd mewn i glastir, i gyfro'r taliad ni, cynhyddu bach rhagor o stoc, fi'n credu, newn ni gyfro'r gost, yn efe, gyfro'r glatjen, yn efe. I ni wedi gwneud lot o gwaith y tir gofal dros y blynydde yn efe. A i ni ffili rhoi hwnnw mewn i'r glastir yn efe. Ie, ie. A yn unan, byddai well da fi ddim bod glastir i gael, ond bod nhw wedi falle lleihau taliadau y tir gofal yn efe a, a, a, a cadw uh, hwnnw i fynd yn efe.
Mae'n amlwg bod y ffarm yma wedi elwa'n sylweddol o fod yng nghynllun tir gofal Maen nhw wedi gallu sicrhau mae nid anifeiliaid y ffarm yn unig sy'n derbyn gofal, ond bod yna nifer fawr o greaduriaid yn ffynnu yn y cynefinoedd yma sydd o'n cwmpas ni. A gobaith sawl ffarmwr yng Nghymru ydy gallu parhau gyda'r math yma o waith trwy ymaelodi â Glastir a gwneud yn siŵr bod cefn gwlad Cymru i'w weld ar ei orau, ie, ond hefyd yn bod ni'n ymateb i heriau newydd sydd yn dod yn sgil newid yn yr hinsawdd.